Ao marama ki te ao e huri nei.
Kia ora mai ano koutou katoa e mātakitaki mai ana i o koutou tini kaenga. E mihi ana ki a koutou kua hono mai ki tēnei hopu kanga o Nā Wai i Teka. Tuatahi ake, ka mihi atu ki te hunga mate, rātou mā kua whetū rangitia ki tua o te ārai, rātou mā kua huri kanohi ki a tātou te hunga ora e nohonoho mai nei. E kore rātou e warewaretia, Ana, ko aua kōrero tonu e mea ana, E te hunga mate, haere mai haere. Na, ka hoki mai ngā rārangi kōrero ki a tātou kua huihui mai nei, ā, ngā pae kōrero, ngā taumata kōrero o tēnā marae, o tēnā hapū, o tēnā kāinga o tātou, ngā reke katoa o roto i te taitokerau whānui, Ā, mihi ana ki a koutou katoa, nā, kia mōhio mai koutou i mua i te hopukanga o tēnei, i whiu i te pōro mai ki a Tāmati, ā, tuatahi ki a Hinewai, pohē a Tāmati, ō, ko Hinewai e mātanga ki te tākaro hutupaoro, engari i taka te paoro ki raro, ā, ka whiu atu te, ka whiu atu te, ā, koe, māni tana poraka. Hutipaoro, nā, ka whia atu ki a Babe Kapa nō te tīma o Kaikohe Rugby Men's, oh, kua hinga kē ia hoki. Nā, kua riro mai ki te tangata o Koretake ki te tākaro, tēnihi a Tāmati. Engari pāina, māku nei tā tātou kaupapa e hakahuaki, e hakatūwhare i tēnei pō. Ā, mihi ana ki a koutou katoa. Kiu.

Te. Come to ia atu kapa i tū ki a Papahawaiki i naini nei nā ka tū ka mīhi a koe i te wera o taringa? No, kaore ui. Ko Kaurua ko a Tianara wera i kaha mihia e ia kapa. Mm, tē. E kiu tēnei e kiu aha e kiu aha. Mai tikana.
Oh, ka pai koe, Tāmati Hita. Oh,
pai tēnei ingoa mōku. Nā, he, he, he, he rūma kei tō whare mōku, ināianei, nā te mea ko tapaina tēnei ingoa mōku. No. Uh, he hoiho noki. Ia, ia, wow, koia.
Te taha o tana hoiho. Kia mua koe Tamati, he rūma mau kei taku whare i ngā wā katoa. Oh. Oh. oh. Nā te mea tēnei tangata e ahu whenua. Etahi katoa atu.
Ka waiho ki kona ne. Ia ia ia. Raka ana te keti. Kia hatia.
Mutu e moe ana ki te tiaki pipi. A Tamati.
Ae me te mahi pipi. Oh aroha mai mokona. To tatou kaupapa o te po. Koutou i mataki i tera wiki i timata ai matou ki te korero mo nga take o te wa i roto i nga kaunihera. Ana, ko to tātou whanaunga tenei a Phoenix Ruka no Ngāti Pākau, no roto hoki o Pangaru o Papata, he toronga ona ki roto o Mangakāhia me Ngāti Rino. Che, mihi mai. He mokopuna no te whānau Kākā, nē? Ka pai. Kei te tika.
Oi. E nga toronga katoa no reira tena koe te whanaunga kua haere mai ki roto i to kainga o te pu o te wheke na kia korero ano tatou mo nga take o te wa i roto i nga kaunihera ko nga potitanga a rohe ka tu te 11 o oketopa i tenei tau ko nga kaupapa nui i tenei tau ka poti mo nga mema poari. Ka tahi, ka rua, ka pōti mō ngā kaikaunihera ki ngā tūru auraki me ngā tūru Māori i roto i a mātou o te Kaunihera o Te Hiku o Te Ika, ko ngā tai o Tokerau, kei roto i a koutou o Whāngarei, ko te ingoa ko? Whāngarei Māori Ward. Oh, te Māori. Tapaina ki tētahi ingoa pai ki a koutou. Āe, āe, āe. Ka pai.
Ko Whiriwhiria tētahi anō. Oh, ka pai, ka pai.
Tuare mā, ko I tika taku pāngarau, taku kaute i wera. Tuare mā, ko tētahi koromatua kahika ki roto i a mātou i Ōtekaunihero i te hiku o te ika. Tuaono, ko ngā tūru mō te kaunihera ā-rohe NRC, ka tū hoki. Ko te otinga, ko te. kia pōti mehemea ka. Tāpae pō, te tāpae pōti ki te marea. Ai, ai. Ka tū, ka hinga raini, ko ngā wāri Māori. Ah, he nui tonu ngā pōti. Koia, nō tēnā koe te reanga pōtitanga heke mai nei. Ai. Koinā pea ko te. Te mea nui.
Take matua kei waenganui i a. tātou katoa o Aotearoa. 42 ngā kaunihera i ū tonu ki wā rātou wāri Māori
i te whiringa i tērā Hepetema 2024. Ko Kaipara tētahi i haka kāhore i tā rātou tūru Māori, ko Upper Hutt City Council hoki. Te Awa Kairangi ki uta. Āe. Na, ko aua kaunihera e rua i poti, nahe ano i poti kia hakakoringia ta ratou wari Maori a tenei tau. No reira, mutunga mai o wenei potitangi i tenei tau, 2025, e kore ratou e whai turu wari Maori. No reira, te ahua o te tangata pera tonu me te ahua o te potini. Na, ko te potitanga nei, He pōtitanga ā-rohe kē tēnā, ara i te pōtitanga ā-motu, nē? Tika. Ka pai. Me hono, me waiho pea tēnā take mō te roanga atu. I mua atu i te rukunga atu ki konā, hei, hei tuitanga atu i ā tātou kōrero ki te mutunga o ā tātou kōrero i tērā wiki, ki ō koutou hākāro, He aha ngā raruraru take nui rawa kei mua i te aroaro o te Tai Tokerau ka taea e te Kaunihera te āwhina? Ko tētahi o ngā kaupapa nui, ko te kāingakoretanga, ā, e kitea ana, e mōhiotia ana, e rangahau ana te kaunihera i tēnei wā nei kia tūtū mai ai tētahi rautake whare mō te katoa o te rohe, mō Te Hiku o Tīka. I roto i ngā rangahau kua oti te kaunihera i tēnei wā nei, e mōhio ana ko kī pai kē ngā whare o Te Hiku o Tīka, mēnā he Māori koe, Toru tekau paeheneti o te Māori e noho kapi pūrena kē atu ana i ngā whare o konei. Ko ngā whare o tēnei rohe ngā whare taretare rawa atu o Aotearoa whānui. Ka mutu, i roto i te, i ngā tatauranga mō te utu mō ngā whare, kei tua kē atu, kei, kei te, Taumata kē o tērā, ngā, te utu mō ngā whare i tēnei, i tēnei kaunihera. Engari, e mōhio ana tātou, ko tēnei rohe te rohe whai rawarawa atu mō te Māori, mō te whenua Māori. Nō reira, ko tētahi o ngā kaupapa nui, I roto i ngā tau e toru e tū tata mai nei, ko te hakawātea, hakamāmā i te huarahi ki ngā Māori kia hakatū whare, hakatū kāinga ki runga anō i wō rātou whenua. E kōtīmata kē, engari kāore anō kia hakahokia mai ki te tēpu o te kaunihera, kia pōtihe e te kaunihera tētahi rautaki hakatū whare ki te whenua Māori. Ka oti tēnā me te mahere ā-rohe, te District Plan, e whakanoho nei ko ngā ture katoa mō te whenua i konei. I roto i tērā ko whakatūngia mai tētahi Special Māori Purpose Zone, i roto i tērā ehara i te mea me hakawhiwhi resource consent, e hakatū papakāinga, e hakatū toa mēnā e hiahia ana i tētahi pakihi ki te whenua Māori, nō reira, I roto i te toru tau, ko tētahi o ngā raruraru nui o te wā nei, o te toru tau heke mai nei, ko te kāinga koretanga, mm -hmm. nō reira he wāhi tō te kaunihera, he wāhanga tō te kaunihera ki te haka māma i te mahi ki haka tū whare mō te iwi kāinga kore. Mm -hmm.
Mā te kāwanatanga nui rāno tēnei tautoko o tai anō ka whai mana? Kua tautokohia e ngā kāwanatanga o te wā, engari tērā anō te tūpato i roto i tēnei kāwanatanga hou e hiahia ana ki te tango i te Resource Management Act me te tāpiri i tētahi, wētahi ture hou i roto i ngā ture hou, i ngā kōrero kua kite ai ahau e tango ana i te mana o te reo o te Māori i roto i ngā ture hou. Māna he iwi kua tatū kerēme mai. Nō reira, e mōhio ana i konei, ko Ngāti Kahu tērā, ko Ngāpuhi anō tērā, kāore anō ko tātu kerēme, nō reira, ka pēhia e whai reo, e whai waha ai i roto i te ture, i roto i wēnei momo panonitanga hou hoki.
Āpiti atu ki tēnā i te ko Nanaia Mahuta anō i panoni i te ture te Whenua Māori Amendment Act 2021, kia. Hoki mai te mana, ā, e āhei te muku i ngā rēti e noho kīhau ana ki ngā whenua Māori nei, nō te mea ko te Kaunihera e tono reta ana ki ngā Māori, ki ngā whenua Māori me te kī ake, o, mea nei te utu mō te katoa o te tau mō ngā whenua Māori, erangi, horekau he whare kei runga i ērā whenua, Ā, horekau he wāhi. Tūmatakuru noa iho.
Tūmatakuru, e, he reke kei konā, he repe, repo kei konā. Horekau he take kia utu ērā Māori i ngā rēti mehemea horekau rātou e whiwhi pūtea ana mō ērā whenua. Nō reira, kua hoki mai te mana ki a mātou o te kauni, ngā kaunihera katoa o Aotearoa, nā, mā mātou anō hoki, he ata titiro oh kei hea nga nga whenua Maori e kahore te Maori e hakamahi ana kia hakawhiwhi pūtea na ma matou ke oh ma te tumu mutunga o te ra e muku i era reti Tena pai.
Taku hihia nui me taku whawhai nui ki nga kaimahi kia horo ta ratou hakarite i tetahi mahere me te panoningii nga kupu ki roto i o matou kaupapa here e ngawari ai te muku i ērā rēti kia hoki mai ngā whānau e noho pōhara, e noho rawakore ana i ngā tāone nui. 17 ōrau te whenua kei raro iho i te taitara Māori i roto i Te Hiku o Te Ika. 17 ōrau, he nui rawa tēnā. Te nuinga kētanga o Aotearoa. Āe.
Nō reira, ko te tikanga, mehemea ka mukua e mātou ērā rēti, ka whai wāhi te Māori ki ō rātou ake whenua hakatū pakihi, hakahaere māra kai, kau, hipi, hakatū whare me ngā kaupapa kua puta i a Kahi Ka Moko. Erangi, kei reira tonu wētahi kiko, nē, wētahi Kōhao, kāhore anō kia haka purupuru i roto i ngā tau e rua, e toru, ahakoa kei a mātou o te Kaunihera te mana nui. Nā runga, nā runga i te mōhio o ngā kaimahi o he pakeke rawa tērā mahi mā rātou, nō reira ka waiho ki te kāpata Ā, mō tētahi atu rā, mā tētahi atu tangata wera mai i a tātou. Kohakatu, ohu i ānei nei te kaunihera e tīmata tonu ai, e māmā ai te mahi mukumuku. I roto i te whā tau kua mukua e te kaunihera tōna tekau mā whā miriona tāra i noho hei nama i runga i ngā pokowhiwhi o ngā taitara whenua Māori kua muku kē i ānei nā, ko tōna tekau miriona e tārewa tonu ana kia mukua. Nō reira, he muku tēnā i te tai moni nui, E, ka mutu ko ērā tō ngā kaupapa e hihia ana kau te takaunihera ki te hakatutuki, haka ngāwari i te ngā tikanga ture hakatū whare. He moni katoa ēnā kaupapa. E kāhu kē mai ngā moni nei ia? Rēti. Nō reira he haka kake rēti te mutunga mai? Koinā, well, mā te hakatū whare, kei a mātou tētahi kaupapa here, mēnā ka hakatū papakāinga koe, Aye. ka hakamāmā o ka noho wātea kē te utu rēti mō te tekau tau. Ne? Mm, e tū māro ai ko tō papakāinga, Ka whai mahi ai ngā tangata, kātahi ka pai kia, kia utu rēti. Nō reira, i te mutunga o te rā me whai rēti te kaunihi rā, e oti ai te kaunihi rā ngā mahi hei hakarato atu ki te iwi, nē? Engari, ko tā mātou ngā māngai o te kaunihi rā i tēnei wā ka pēhia e rapu i te oranga mō te iwi, e pai anō ai te haka whanake i te tuatahi, e haka toi i te oranga mō te whānau, tuarua, wera āhuaranga katoa, kātahi ka tono i te nama. Kia mea atu ki te iwi, Ka pai, ko pai anō koe i āinei nā me tīmata tō āwhina mai i te kaunihera ki te haka rato ki te iwi mō te āteatea. Rates Relief Policy, tērā e kōrerotia nei, e moko i a ka tīmata mehemea ko te tekau tau e hiahia ana Hinewai ki te haka tūpapa kāinga i roto i aua tekau tau mō ngā tau e rua Kotahi rau paihini tini. Paihini ka mukua, na, ta, i roto i. Tuarua. Tuarua ka. Waru tekau. Ai, waru tekau. Ono tekau, wha tekau, rua tekau. Ai tera.
Ai, kia mama ai te haka tu whare papa kainga. ā, i runga i tō ake whenua ki te iwi Māori. Ā, he tino karanga tēnā ki ō tātou whānau, nē? Mehemea ko, ko mātou kei roto i te Kaunihera e hakapau werawera ana kia hoki mai ngā whānau ki te kāinga, ā, me hoki mai ngā whānau ki te kāinga, e ko te raru nui i roto i ngā whenua Māori, Ka hia nei nga shareholders, ne, i runga i tera whenua, wetahi kua mate ke atu e rangi kahore ano matou kia whiwhi nga tiwhikete mate mo tera tangata no reira e noho tonu ana ta ratou ingoa ki runga i tera whenua no reira he kaupapa ano tena i roto i te Kooti Whenua Maori hei ata wetewete ko ai e noho mana nui ana Ki tērā whenua, wētai 100, 200, 400 ngā whānau, tāngata e noho ana ki tērā whenua. Wāhi hea ki tērā whānau, ki tērā.
Wāhi hea ki tērā tangata, tērā tangata. Ka ako noa i ngā tarahiti marae nei. Nā, pēnā tonu ana. Ētahi o ngā
mate. ā, e pā ana ki tēnei kaupapa e kōrero nei tātou kia mukuhia te rēti. Ko Euaruwaru ētahi ka, ētahi o ngā whenua Māori roa nei e, e utu rēti, roa nei. Right. Ā,
ka, ka konei ka, te rua miriona taraka ka whiwhi ki te kaunihi rei ia tau i te whenua Māori. Nā, ko tīmata ki te titiro, Ā, ko wai o ngā hunga e mahi ana i ō rātou whenua? Ina kore, ā, tika ana kia mukuhia ngā, ngā rēti. Engari, he, he, he maha ngā wāhanga ā, mō tēnei kaupapa. Te wāhanga, ā, kei a au tētahi, kei a koe tētahi, ā, hea o te whenua Māori, ā, me pēhea koe e uru atu ki runga i tōu ake whenua me te iti o te utu, ā, kua puta mai te, te, ngā kaupapa o, o te, o, o, o Central Government, o te Kāwana, ina iti te, te, te whare i raro i te 70 square metre? Āe. Ka taea koe ki te tū tō whare. Engari, ka rapu koe ki te here tētahi wāhi mō tō, mō te, te whare iti, mm. ka uru atu koe ki raro i te, uh, oh, mō ngā, mō ngā kaupapa uh, under uh, te, te, te waste management, wērā momo uh, i te mea Ka haere hoki ngā wai me ngā tūtai ki te wāhanga o te Kāwana. E mea ana nei te Kāwana, ina tū tō whare, kei waho te wai, engari kei a koe tētahi tank, aroha mai e Māori i te mea, kei roto koe i tēnei wāhanga o te, kia tata atu ki te wai, Ā, ka utu koe mō tērā wai, ahakoa horekau e here ana koe ki konā, e hopukia nei e koe ngā wai. Koia tēnā ko te ngarara. Ko enanga, āe.
Koia tēnā ko te ngarara kei roto, i hurō ahau i te rongonga ai, e ka āhei tātou ki te hakatū whare. Ā, mō taku hunga wai wahine. Āe. Me te tikanga Ka hari te Kāwanatanga, ko Haukē e utu ana e tana, e tiaki ana i a ia, ara i te Kāwanatanga e tiaki ana i a ia, nē? Engari hā te pakanga o te haka tū whare, ē, mehemea horekau he whare mimi. Well, te, te mea kē, e, e, e, e harikoa ana, ko te tū koe tētahi kāinga i raro i te 70 square metre, because wera kau e, e, e kore koe e rapu tētahi tono i te resource consent, mm. huh? engari... Ahatia, ha, ki hea koe tiko i? Engari, ya, tika ana. Nā, ka mahi koe tētahi wāhi i tiko. Ah, e la haere mai te wai. kiri kiri te ka, ko. Ka pātu ki tō tiko, ko te noho ki te Ka heke atu ki, ki, ki raro nei. Ko, ko ena nga, nga kaupa mo te, e, e, hore kau o tātou whānau e tino mōhio ana. Ka hoatu mā te ringa māui, ka tango e. mā te ringa matai. Mm. Tuarua, tuarua, ko tēnei. Ka tū koe, ka, ka pōhehe koe, o, oh, he whare a tāhua tāku, ko te haere mai, mai Tāmaki. Mm. Pēnei te rahi, mm. ka hakatūhia i runga i tō whenua. Ka āmene te, te, te, te kaunihera, ka noho tērā whare i runga i tō whenua, ka mate koe. Nā, ka waihohia mā wā tamariki, e he whakahaere. Tōtahi, ā, kia tono wā tamariki ki te succeed wō hea. Mm. E nā kore, Ā, ka tīmata ngā rēti ki te, ki te patu i a koe. Ahakoa horekau koe e, e whiwhi ana i te wai, i wērā mea katoa o te kaunihera. Mm. Sorry e hoa. Engari kua roa e pērā ana e? Ko roa. Ko roa, Engari, ko roa. Horekau he tangata, ko tae atu ki kona, ki te pātai atu, me pēhea tātou e huri? Āhea tātou ka huri i ērā momo kōrero? Ka kata au inā hoki ka hoki aku mahara ki tā mātou mau i ngā ingoa tarahiti o te marae ki te Kōti Whenua Māori, tātou katoa kua uru atu ki tēnei take i ōna wā nei. Ko ētahi o ngā tarahiti nei kua mate noa atu, ko ētahi E ora tonu ana noa i tērā wā, engari, e tai, tata tonu, tekau tau hoko nei tae noa ki te tai hui kotahi. E kotahi tau te hakaritenga o te hui nei, ka tae noa ka tū i roto i te Kōti Whenua Māori, nā, ka mea atu ahau, nā, mea nei ngā ingoa o ngā whanaunga kāore i tae mai ki te tai hui, ka hia tekau tau, ko te kōrero a Te Tiati, ā, kāore au e haka ana kia hakatakangia atu, hoi nō me aru tonu koutou i ēnā tangata, Mō te hia nei te roa, ā tōna wā ka hoki mai noa ka tirohia hautia. Nō, ko te, te, te tikanga tohu koro, he ara roa tērā. Mm. E haka whīwhiwhi ana. Mm. Uh, i ō tātou hiahia ni. Na pene i tāu e kōrero nei, ka mate ngā mātua pena kāore i āta hakaritea te, mm. te tuku iho, ne, o, o ngā hea mm. ki ngā tamariki. Āku utaina anō he reiti ki runga i taua whenua. Mm. Kia tino hamangia te, te matenga. he, he, he, he wero tēnei, ha ko ta kore te rā wiki, kore koutou werohia hau, engari, e, e tika ana rānei, Kia noho utu kore tatu i runga i o tatu whenua, e e whiwhi nei tatu ki nga painga o te rori, o te hiko, o te aha atu, o te aha atu. I think, moku ake, e roa nei tatu e utu reti ana. Ka tahi ano tatu ka timata ki te titiro, e wa, tika ana tenei mahi e mahi nei koe, moku? Kahore ranei? Na. Pai kē kia haere ahau ki te kōrero tahi ki a koe, e te wai, kite ana ahau te nama e hoa tangohia i te mea kei a au taku nei, tāku nei wai ki kona. Te rori, ok, pai ana, ko mutu taku hoiho ki te haere, haere rauna i runga i tō rori, engari ko te wai, te wāhi o te waste, He maha ngā āhuatanga mō te tiaki tiko i a ia nei. Kei a te kaunihera, te Waste Management, tuatahi, engari to atu tēnā, e tae ana tātou ki te whakatika tērā mea i runga i o tātou nei whenua pēnā e rahi te whenua. Engari ina nōnohi. Well, ā, ka raru anō tātou. Engari kia, kia tika, pērā ko te whiwhi ā, service mātou, hena homai te quality o te service. Kaua e, kaua e taka mai unu he, he hiki pene o te, o, o koutou, o rātou mahi.
Ahakoa wēnei mea nei, ka rana hei, tika ana pea kia mihi tātou ki a Nanaia Mahuta, nā te mea te hanga nei, ko ia tētai ako kua, hea, kua rua tau, horekau noho ana ki te, ki Pāremata. Wāna mahi i a ia i Pāremata, te hanga nei kua tino māmā te huarahi, ā, na, kua whai hua, e rua, e toru, e whā tau. He minita pai mō ngā kaunihera i tōna wā, i muri.
Ngā wāri Māori, nāna tēnā, nē. Te whenua, te ture whenua Māori mō te utu rēti. Ai, nāna, nāna tēnā. Nāna anō i tautoko i um, te kaupapa o te reo ruatanga. So, mm. te kaupapa i konei mō te taone o Tikirikiri, mm. te mahitahi ki te ruranga o Ngāti Rēhia, mm. He kaupapa kāwanatanga i te tuatahi, nā rātou kē anō te pūtea, ehara i te mea nā ngā rēti kē taua kaupapa i rewa, nā te pūtea te kāwanatanga kē i rewa. Tika nā ngā kōrero, e hononga tōna ki te Tai Tokerau? Rongo hei. Āe, tika.
Āe. Āe. Āe.
Āe. Ka māturi. Kia ora. Āe. Ō, āe. Āe, ki a koe koutou. Nā, koe ia ō korohī e tū ana.
Āe. He pai te rongo atu i ēnei kōrero mō te manaaki i te hunga kātahi anō ka hoki mai ki te kāinga kāore he rawa. Waiho te utu reite ki te taha mō te tekau tau. I tika taku rongo? Te pai o tērā, he haka tupu tangata. Na penei me te pepi nei ne. Kore koe e mea atu ki te pepi e hikoi. Kia kia tu raro ana kia e oma. A haunga pea tamati tana. A Phoenix tei noa ka whanau mai ki tena ao na e oma ana te korokia nei. E hiki mai tae. Koia tena ne.
Kia kia tu ra no ona waewae na tae no ka hikoi. He kaupapa atahua tena. He tiaki i te tupu haeretanga o te tangata. Koe tena ko te. Ko te take, e paheke tonu nei ngā iwi rawakore o te ao ki muri i ngā wā katoa, nā te mea he tawhiti rawa a mua, e kore mau. Nō reira, me hoa atu he aroha, he āwhina, kia tūwaewae ai, ā, nā kātahi anō ka hīkoi. Tōna tikanga, ko te take tēnā o te tāke, te tangata kaha te tuarā, kaha te tuarā ki te pīkau, ā, ka utaina atu e Pīkau rangatai maha ki taua tuarā. Pakari ana ki te pīkau, arā, moni, te tāke. E mehemea e tirohia pērātia ana nōki te hakatū whare i konei, ā, tae ake te. Equitable funding frameworks, koinā. Tae ake te ātaahua o tēnā kaupapa. He pātai tahu ki a koutou mō te, tērā rānei tētahi āhuatanga o tā koutou mahi kaunihera, Kahore te iwi o waho e marama ana. E tika ana ratou kia mohio.
I kia hau ra no koe ki tena mahi, katahi ano koe ka ata mohio. Penei me te mahi poari kura nei ni. Maha ngā tangata e rongo au i a rātou hāngurunguru i roto i ngā tau mō te haka haere o te, te haka haere o te kura. Kāore tēnei tika nei, ora kau tērā e tika ana. Ā, ka pā rātou ki aku whanaunga o mea, kore au e hakahua, o hea. Ka pā rātou ki aku whanaunga o hea rānei. Nā, kua amuamu mai, ā, tēnā reo e koro, nā, kau te reo Hainamana kē, te mea, te mea, te mea. Ngā momo amuamu katoa. Engari, E, ko ētahi o rātou nō muri mai, ka uru mai ki te, ki te kura, nē, ka hau mai ki te poari, ā, a te roanga atu ka huri mai ki te kī mai ki au, Ō!
Mārama. Kua māramau ia, nē, he aha i pēnei ai, he aha i pērā ai. I ngaro kē ēnā mātauranga i au, ā, i mua rā. He pērā hoki te mahi kaunihera nei? He aha tētahi wāhanga o tā koutou mahi? He aha tērā pātai? Kia mārama te iwi, kāore pea e moe ana i te tauhou, i te kūare rānei.
Ko te, ki au nei, koia tēnei ko te momo i au i taku wā tuatahi i te kaunihera. Kia pono anō ahakoa e tangata ka ki te kōrero ahau, taku tau tuatahi ki te kaunihera ka noho ngū, ka ako, nē? Ā, Engari ko ka tatu atu ki roto i te kaunihera tahi ka mea oh e hihi ana au kia pena kia pena kia pena kia pena engari te whare kaunihera hanga rite ki te paremata ki te u ai tetahi kaupapa tuatahi me hakawhiwhi koe i koni te rima tekau pahiniti o ngā pōti, nē? Tuarua, ko ngā haka taunga, e oti ai tētahi mea, me oti ngā mōtini, me oti i a koe i roto i ngā hui kaunihera motuhake, i roto i ngā hui komiti motuhake kē. Nō reira, me haka tū i ngā momo komiti, i te kaunihera, me te paeroa mahi, me wera āhuaranga, e tika anō ai e ai ki ngā ture, Ngā haka taunga e oti ai tētahi mea. Ka mutu, ko te pūtea e oti ai ngā mahi o te kaunihera he mea ka ahu mai i te kāwanatanga me ngā utu rēti. Ka haka noho te katoa o ngā kaupapa ka hakooti i te kaunihera i roto i te, um, Ko te ingoa o tā mātou ko Te Pae Tawhiti, ko te mahere tekau tau o te kaunihera ka ka noho i te hakapaunga pūtea katoa. Ki te kore tō kaupapa e noho ki roto rā, he unbudgeted kē me hiki i te utu o te rēti. Nō reira, mēnā te ka tae mai tētahi tangata ki au ka mea, e hoha ana ahau o e hiahia ana ahau i tēnei, Tahi ahau ka noho ka hakaro, ka pēhia ko te hua mō tō raruraru, ka pēhia au e haka noho ki roto i te kaunihera, ka pēhia au e tatu ai i tēnei kaupapa, tēnei take i roto i ngā herenga o te kaunihera, o te ture e noho nei ahau i roto i tēnei tūranga nō reira me whai pūtea e oti ai te mahi. Me noho te mahere o te haka pou i taua pūtea i roto i te mahere, me hakawhiwhi anō te tangata i ngā pōti e oti ai tētahi kaupapa nui. Nō reira, ahakoa ko au te kahika, te mea o te kaunihera rā, kotahi noa iho anō hoki taku pōti ki te tēpu. Nō reira, koinā wētahi o ngā momo akoranga kua mōhio nei ahau i āianei, nā, e ono tau ki muri i taku tīmatanga i te kaunihera, engari, Ka tae mai nga tangata ki ahau, me nga raruraru o te wa, me te hiahia i ahau ke tetahi mati ra matarau ka penei mai ana ko pai, he pakeke ke nga huarahi e whiuwhiu au i taku mati ra e tika ai nga mea. Koina ke pea tetahi akoranga nui i roto i tenei ao kaunihera, ko nga punaha me nga tikanga o te kaunihera He hōhā marika, engari kei reira tonu ngā momo taero i mua i te taenga atu, te ūnga atu o tētahi kaupapa, o tētahi hiahia ki uta. Ki a au,
te mate kē, ka haere mai Māori ki te whare rā. Tā rātou mōhio ngā maumaharatanga o tērā whare, he whare kore, kore e, e hakarongo, mm. a, taunu tangata, mm. wērā mea katoa. A, engari, ina hakatū hui i, ro, i runga i te marae, wēnā ngā tangata, kore taia ki te kapi o rātou māngai. i te mea e mōhia ana rātou ki a rātou ake kaupapa i runga i te marae. Mm. Nō reira, hei akoranga uh, mō rātou, tēnei mea te deputation. Ka tīmata au i te whakapapa ki te uh, mau mai kaupapa. Ko te deputation, he te tīmatatanga o tā mātou hui uh, i kōrero hea e, e, e, e, e moko. Mauria mai tō take, tirohia kotahi anō take, i te mea, pēnā haere mai koe e, he, e, he, he iwi, he apu, he, he apu, uh, 15 minutes, te kaumā rima meneti, kei a koe ki te kōrero. Mm. Tō kaupapa. Mm. E hara ki te tau patapata o ērā mea katoa, engari mm. ko te kaupapa ki te kōrero tau ake hui, tau ake kaupapa. Kia tino takoto i rungi te tēpu, uh, ka tohua e, e te kahika, Ki ō mātou kaimahi o muri, kapohia tērā kaupapa, he kaupapa tino nui mō rātou. Nā, ka tīmata i konā. Ka tīmata ki te whiriwhirihia ngā rangatira o tērā momo mahi pēnā e pā ana ki te whare, pā ana ki ngā rori, pā ana ki ngā, he, he, ngā mea katoa o te mahi o te kaunihera. Tuatu tēnā, E tae ana rātou ki te hui tahi ki te komiti o te Community Board. Āe, ngā poari hapori. Ngā poari hapori, hei tīmatatanga. I te mea, ko ki te ao i a ia nei, te mahi o te poari i kōrerohia nei, Community Board, e ōrite ana Ki te takiwa, e ōrite ana ngā kaupapa, e ōrite ana. Nō reira, pērā ka taea ki te mahi tahi, ka ū tērā kaupapa, ka mauria mai ki te kaunihera, ko oti kē te tīmatatanga.
Koia nā, ko ngā hēmanawa-tanga i roto i tēnā ao nei, he ara kōpikopiko.
Engari te mea ake, Kua tīmata kē ki te kōrero i tērā kaupapa. Ko Mōhio Māori, ā, ko ēnei ngā, ngā, ngā, ngā kupu e mahi nei a, a, a te kaunihera ina hou koe ki roto i tērā kōrero. Ko Mōhio te kaunihera, ā, ko ēnei ngā kaikōrero, ko ēnei ngā hunga e taera mā rātou e ārahi tā rātou hapū, tā rātou whānau, iwi rānei. Mm. Tērā te tīmatatanga. He rite te kaunihera ki te Kāwanatanga nē? Ka, ki te Kāwanatanga, kei reira anō te Pāremata, ka tuku pōti e tū ai ko ngā kaupapa o te Kāwanatanga nē? Kei reira anō hoki ko ngā Select Committees hei hakarongo ki ngā momo kōrero mō ngā kaupapa maha. Kei reira anō te huarahi i tukutuku i ngā momo petihana. Nō reira, ko, ko hakatūria mai ngā kaunihera, hei mokopuna a te kāwanatanga e hanga whai haere ana i wērā momo tikanga o roto i te i te kāwanatanga e tutuki ai tētahi kaupapa. Engari ko te mahi nui ki a tātou ngā māngai, ka pēhi anō e tākaro i te kēmu, e mahi rautaki i roto i te kaunihera, e tuatahi me mōhio ki ki te hanga o te whare, ka pēhea e whakahaere nei te whare, kātahi koe ka mōhio ka pēhea anō koe e pāpā atu ai ki roto i ngā āhuaranga o taua whare e kite nei ngā painga mō ngā iwi me ngā hapori. Engari he uaua i konei i te mea ko Te Hiku o Tika ko Te Whānōta konei, konei i te whā tekau ngā tāone. Katoa mai wēra taone ka hiahia i ngā rawa katoa, engari he iti anō te pūtea. Nō reira ka pēhia koina te mahi o ngā kaikaunihera, mātau i konei, 369 me te hāwhe miriona tāra ka hakapaua e tēnei kaunihera i tēnei tau e tū mai nei. Ko te mahi o ngā kaikaunihera ka pēhea e wāwāhi ai ko taua pūtea e kite e rongo nei Ngā tāngata katoa o te rohe i tētahi painga i te reka rānei o Tāwhiria. He mahi uaua. Āe, I think te, te mea uaua mōku i tau, i, hei tāpirihia ki tōu kōrero, uh, hei tā ētahi, ētahi wawata, you know, hei te, he tētahi atu, he, ētahi anō wawata, ētahi anō hiahia, uh, you know, ka mea mai ētahi tāngata, oh, kei te hea, Mātou tētahi papa tākaro. Nā, ka waihanga tēnā papa tākaro, and then hei tā ētahi ahu, ā, ētahi atu, oh, he maumau moni tēnā papa tākaro. You know? Kia, kia, kia hakatika ai ngā rōri, oh, he maumau, kei, kei ētahi, ā, he pai tēnā, kei ētahi atu, oh, he maumau moni tēnā. Koia te, te mea uaua mōku, ā, hei tā. Ētahi o ngā whānau, āe, he pai, ētahi atu, he, he maumau te pūtea. Ā, koia tētahi, ā, mea uaua. Ā, atu i tērā, ki taku kaunihera rā, i, i ngā, i ngā tau e toru kua pahure ake nei, ā, te mea uaua, kia whawhai ai mo taku tūru, mo te tūru Māori, te tūru wāri Māori, koia te raru nui i ngā tau kua pahure, i te whawhai rā, atu i tērā, atu i tērā whawhai, te mahi, te mahi o te kaukaunihera. So he nui ngā take, he nui ngā mahi i mua i a mātou, i mua i a tātou te iwi Māori. Nā, kei tētahi o taku whakaaro te Ā, āe taua, taua whakataunga o te, ā, kia ū tonu te wāri Māori ki, you know, ā, ki te anamata. Ā, wētahi o ngā take mō, mō ngā hapū o Whāngarei, ā, kei te hea rātou ki te, ki te wānanga tahi, ki te kōrero tahi, ā, me nga me te kaikauni me te kaunihera o Whangarei erangi kaore ratou he he rauemi he he putea ki te wananga ano kei te hea matou te kaikaunihera o te kaunihera kia noho tahi waenganui a matou i waenganui i o ratou mahi nunui koia etahi um, take nui ma matou mm. Ka hoki Ka kaha taku hoki ki ngā kōrero a taku Karanimāne, ā, nā te Atua i homai e rua taringa, e rua anō kanohi kotahi noa iho te māngai nō reira me kaha ki te whakarongo, ki te mātakitaki, ki te titiro, ā, me koni kē i tō. tuku i tō kōrero nō reira, koina kē ko te mahi nē, ahakoa te nuinga o te wā i ngā kaupapa pēnei o ngā kaupapa ki te tēpu ka kaha ki te kōrero, mm. engari i te nuinga o te wā ko tāu he hakarongo kē, mm. ko tāu he mātakitaki, he titiro kē, ā, kātahi koe ka hakapoare i te waha ki te tuku i wō hakaro me te miringa o ngā hakaro o te hapori e hakakanohitia ana e koe. Mm. Mm.
mm. Tamati e korero ki tau mo te tahi taha huna i roto i ta mahi nei. E tika ana kia marama te iwi ma kona pea ka wahi nui atu ai tana aroha ki a koutou. Umm,
he take nui tena, ta te mea e hia ke nga tau, kua kino ke atu nga mahi a nga kaunihera katoa me nga kawanatanga no reira ko tera mamae E rongo tonu ana i roto i nga kaenga katoa, kaua ki roto i a tatou te kaenga anake, engari puta noa. No reira e marama ana ki tena. Ko te hua o tena, otira o nga mahi kua oti nei i a matou nga kaikaunihera i roto i nga tau tata nei, me Āta titiro ō tātou whānau ki ngā mahi nui kua oti i a mātou pēnei me ngā whenua Māori pēnei me te hauhake i wētahi take kua roa nei e noho ana ki te kāpata kia tīpako i ngā mahi kino hoki o ngā kaunihera me te rapu Te haka tō i te tahi kākano e tika ai te tupu o te māhuri ki roto i ō tātou tini kāinga. I roto hoki i ērā tau tata nei kua hakapau kaha au ki te Rapu i wētahi mātauranga e whai patanga ana ki ngā hihia, ngā manako me ngā moemoeā kua roa nei e tārewa ana ki roto i ō tātou kāinga nohinohi nei. E kōrero ana au mō ngā wāhi pēnei i a Motatau, Matawaia, Rāwhiti, e Hokianga katoa, puta noa ki Te Hiku-o-te-Ika. Kia rapu he aha rā ngā mātauranga tika Kaua ko ngā mātauranga mātotoru nei nō te mea mohi ana ki ō tātou whanaunga nei ka hōhā ki te pānui erangi. Titiro ki ērā mātauranga, nā, ka āta kōwari i ērā kupu i roto i tētahi paraoa, parae. e pai ai te kai o a tātou whānau. Koina te mahi nui a Tāmati i roto i ngā tau tata nei. Pēnei hoki i a moko, me pēhea ai mātou ngā kaikaunihera e rukuati ki roto i te hohonutanga o ngā ture, ngā kaupapa here o ngā kaunihera, e, kia tika ai tā mātou whāngai atu i ērā kai, i ērā mātauranga. ki o tātou whānau katoa e puta ai ki te wheiao, ki te ao mārama, mahi nui tera, no te mea, ko mātou e mahi ana i ngā mahi a te Kaunihera, ko mātou tonu e haere ana ki ngā hui Māori me ngā hui Pākehā, e haere ana ki te haka rongo ki ngā reo katoa, e haka tū paki ana e kore ai mātou e pōhara.
Tika ana. E hia ake ngā paki a Phoenix i tēnei wā, e rua o nei wana paki kua haka tūngia i roto i ngā tau tata nei. Erangi, ko te Māori, nē, e kore e oti i a tātou ngā mea katoa i roto i te rā kotahi. E, nō reira, he whawhai nui tēnā kia whāngai atu i ēnā kōrero titika, Kia hua mai ai ko te iwi Maori ai rotu enei mahi. Koe pea tera ko tetahi mea horekau te katoa e mohio ana ko koutou e noho ana hei kai kaunihera engari ara noa atu nga pota e mau nei koutou. He papa, he kai whakahaere pakihi, He tamaiti, he mema o tō marae, he mea, he mea, he mea, he mea, he kaiako. He māhita, nui tonu. He tākuta ngā tau e toru e tū mai nei.
Tauira whare wānanga. Ai. Wērā mea katoa. Ai. Yeah. Hara i te mahi, tō mahi kotahi tēnei. Pēnei pea me wētahi atu, e, e nui kē atu wā koutou mahi, engari, Me mihi ai ki a koutou, nō te mea kite ana hei a koutou i ngā hui, i ngā hāora katoa o te rā, i ngā ata, i ngā pō, i te rā, haere ana koutou ki ngā hui mate, haere ana koutou ki ngā hui hapū, ngā hui karangahia e ngā whanaunga, nā te mea i hihi ana rātou ki te kōrero, ki te kaunihera horekau, i hihi ana ki te haere mō te deputation, i hihi ana kia rua hāora kē te rō o ngā kōrero. E mihi ana ahau ki a koutou. Tētahi atu take he hina ki te mihi ki a koutou nā te mea, mahara ahau i ahau e tupu ana, ka titirau, ka whakaaro ahau ki te kaunihera, ka whakaaro ahau, hmm, he aha te pataia te hononga o tērā hunga hana koko te hanga o te kapa, pākira, huruhuru mā, hinanga uruuru nui, noho ana ki wāhi kē, horekau mārama ana ki te ao e noho nei au, engari Ki te anahau iānei ko koutou? Oh, pēnei me te mea he hoa, he wha, oh, wha, na, he hoa, he hoa, he whanaunga, he tangata e mārama ana ki te ao e noho nei tātou. Ā, te hunga rawakore ehara tēnā i te kōrero noa, e mōhio ana tātou ki wērā mea. He whanaunga tēnā, he tangata e mōhio nei tātou. Ngā mea e, e hiakai ana i ngā kura, ngā mea e hiakai ana i ngā kāinga, ngā. Raru e pā ana ki ngā hapori, ko ngā raru e pā ana ki a tātou, e, e mārama ana tātou ki wērā ao. Nā reira, e haere ana koutou i roto i wēnei hui, i roto i aua koutou tari, haere ana me te māramatanga, me te aroha, me te ngākau pono. Hei tino kite ana i te huri o te ao mai ngā tau tupu ana hei, titiro ana ki te hunga, ana kokora ana, kite ana hei koutou rangatahi, ā, mārama, koi, Ā, Māori. Nā, taku mihi mutunga ki a koe, Quinton, karanga koe ki wēnei. Um, tēnā pea me karanga anō ai tētai, whakarite tētai anō rārikoata kia hoki mai anō wēnei me, me whaia hauora mā, me ngā mea horekau i tae mai. Uh, me koro pono au e, e mm. pau rea nau kāore te katoa e tae mai, mm. ko ia pēne tau i mā. Engari, uh, tēnā pea ka kete mai rātou i te papai o, o ngā kōrero nei, e wā anō. Ā, nā ka tae mai ngā mea he ngaro nei waenganui i a tātou i te pō nei. Ē, he tikanga koe tō kōrero koe au i mea, i mea atu ai kia koutou i te tīmatatanga mai, he rūma kei taku whare mō Tāmati, tangata ahu whenua, ka, oh, ka mutu, kake oio, E mua ki te hika, e oma pena e panakoti tona o ko rangi.
Ohai nui tera mea kia. Ko tona hakaroa ki a koe kui nei.
Ooh, ka pai. Apopo ka rapuhia e panakoti.
Ae marika. He pātai hakamutu hei taupoki i tā tātou nōtai i tēnei pō. Haere i te mea kia Robert Haku i te ko tae anō pea a kupu, ae rānei, kāore rānei. Ko te tū o moko ko ia te mea i ngā tau tata nei. He āwhina rānei tērā i a koutou? Horekau rānei tērā tana tū ko ia te mea e hāngai ana ki ā koutou ake mahi. He āwhina rānei? Oh, he nui te awhina. Oh, ne? Ae.
Oh, ka pai. Ae, ki a au.
Kaore pe etae ki ta nei te, te tui tui ngō a koutou tūranga, ne? He awhina nui, ne? E, e, e rongo ana ki nga, nga hui hei, hei timata ki te tui tui. Mm. Engari, You know, pēnā te, te kanohi a Māori kia kitea, ka, ka tino whakapae, āe, he, he, engari mō mātou, mōku ake, ā, pēnā, horekau tēnei tangata i tū, ki ai au iwi, i hau atu. Engari tōrua, ko, me, me ārahi i mua. Nā, ko tēnei te tangata e ārahi nei ā mātou, ā, ki te tika, Me te, me te wāhi kia tino tika. Engari, nāna i takoto ngā, ngā kaupapa katoa hei tīmata mō, mō, mō mātou kia, kia haere i tana taha, i muri ētahi tāima, i mua. Ētahi tāima, i te taha te nuinga o ngā wā, āe. Te kai wāhi i te ara. Engari kotahi te hoe, te hanga nei. Āe. Ka nui taku tautoko i ō koro mō te momo o te tangata, Hinewai. Ka hoki aku mahara ki a Ted. Kia ora. Pērā tonu i tērā momo, ka hakorongorongo haere au ki ngā nawe i roto i te iwi mō ngā mahi a te kaunihera. Katoa katoa ngā kōrero, horakau e tāwai ana i a Ted, he tāwai kē i te, i te kaungerani, me tōna nei āhua, haka haere. E, kāore aua taunutanga i tau ki runga i a Ted. Nā, he pērā hoki taku rongo kōrero mō koutou i roto i te iwi, He mehemea, he amuamu, he amuamu kē mō ngā mahi ehara i te amuamu mō koutou. Nō reira, nā koutou te huarahi para, ka nui te mihi ki a koutou. Ngā mātauranga e haupū haere nei i runga i ō koutou pōwhiwhi, ō, e homa, ā, ētahi wā he here anō tēnā. Kei. Kei eke te kōrero a a Moka ki runga i a koutou, a ngā rā e tū ai nei, nā, moumou ēnā mātauranga, kei hea koutou e ngaro nei? Kia ātia e tātou mā, kau e mutu, haere tonu, te mātakitaki mai o koutou e noho mai ana i ō koutou pā kāinga, ka pērā hoki taku inoi ki a koutou, kau e mutu, haere tonu, ka kite anō tātou i a tātou atu wiki eke mai nei. Kia ora tātou. Kia ora.